Уырызмӕг Сатанайы йӕ цӕгатмӕ куыд ӕрвыста. Фырмӕстӕй иу хатт загъта Уырызмӕг йӕ ус Сатанайӕн: Дӕ хуыцауы тыххӕй фӕцу дӕ цӕгатмӕ. Ахӕсс нӕ хӕдзарӕй цы дӕ бафӕнда Хьодоны иууылдӕр. Дӕ зӕрдӕ цы хӕзнатӕ зӕгъы Хьодоным ӕмӕ ныууадз, нал дӕ фӕразын. Иттӕг хорз, загъта Сатана Гӕнӕн мын нал ис мӕ лӕджы хай, дӕ коммӕ бакӕсдзынӕн. Фӕлӕ ма дӕ курын иу хъуыддаг. Ӕз Нарты цӕхӕмӕ кӕрдзынӕй хайджын дӕн, уыдон дӕр хӕфты. Ныр мын куывд скӕн, ӕз Нартӕн мӕ нуазӕн радтон? Уырызмӕг сразы ис ӕмӕ йын куывд скодта. Сатана диссаджы фынг сарӕзта, къӕбицты ницыуал ныууагъта хуыздӕр хӕринагӕй, хуыздӕр нуазинагӕй. Нартӕ адӕм куывды авд ӕхсӕвы ӕмӕ авд боны фӕбадтысты, стӕй сӕ хӕдзӕрттӕм фӕзыдысты, ӕрмӕст ма уырдыгыстджытӕ фӕстӕдӕр аззадысты. Ӕмӕ сын Сатана загъта: Алыгыл ма мын асинтӕ кӕнут? Уырдыгыстджытӕ Уырызмӕгӕн нуазӕнтӕ ӕвӕрдтой, ӕнӕуи дӕр цух кӕм уыдаид, ӕмӕ Уырызмӕг фӕрасыг ис ӕмӕ тарф фынӕй бацис. Уырдыгыстджытӕ дӕр фӕцыдысты сӕ хӕдзӕрттӕм. Сатана хӕстгалтӕ уӕрдоны сифтыгъта. Гуыффӕ байдзаг кодта фӕсалыйы. Гобан дзы айтыдта, гауызыл ӕрӕмбӕрзта, фынӕй лӕджы хьом авӕрдта ӕмӕ растис йӕ цӕгатмӕ, хӕдзары исбонӕй ӕппындӕр ницы рахастай, афтӕмӕй. Быдырмӕ куы ахӕццӕ сты, уӕд Уырызмӕг фехъал ис. Уӕдмӕ ӕвронг дӕр ӕрцис. Кӕсыды нымы йӕ фарсмӕ Сатана бады. Бӕрзуисӕй галты размӕ тӕры, йӕ цӕсгомӕй йын залмы сыфӕй бындзытӕ асур-асур кӕны. Ай та цы диссаг у, куы ницы мбарын, зӕгъы йӕхинымӕры Уырызмӕг. Гьӕй, кӕдӕм цӕуӕм, кӕ? фӕрсы ус. Ферохтӕй, сывӕццӕгӕн, дӕ хӕдзарӕй мӕ кӕй ратардтай, уый. Мӕнӕ мӕ цӕгатмӕ цӕуын, дзуапп радта Сатана. Хорз, загъта Уырызмӕг. Фӕлӕ мын бамбарын кӕн, мӕн та демӕ цӕмӕн ласыс? Куы мӕ рвыстай мӕ цӕгатмӕ, уӕд загътай, дӕ зӕрдӕ цы хӕзнатӕ зӕгъы, уыцы хӕзнатӕ лас демӕ. Мӕнӕн мӕ царды мидӕг дӕуӕй зынаргъдӕр мӕ уарзондӕр хӕзна нӕй, кӕмӕдӕр ӕластон, иннӕ хӕзнатӕн ныууагътон. Ай хӕйрӕгыл куы фӕхӕст дӕн, загъта йӕ мидбылты худгӕ зӕронд Уырызмӕг. Йӕ усимӕ бафидыдта ӕмӕ фӕстӕмӕ сӕ хӕдзармӕ раздӕхтысты мӕ цӕргӕ баззадысты иумӕ кӕрӕдзи уарзгӕ.